بەرێز مەلا بەختیار زۆر زۆر سپاس بۆ بەشداربوونێ جنابتان لە ئەم گۆت و بێژی بە تێلفۆنی لە گەل ئەزگەهی دو هەزار ئێف ئێم بەشی کوردی لە شاری سیدنی ئوسترالیا. هەنێیە بۆ گوێگرانی ئازیزی ئوسترالیا هیوادارین بتوانین وەڵامی بۆ پرسیارەکانتان بەینەوە. بەرێز مەلا بەختیار وەکو ئەزانی ئەمێرکا حەول دەدە بلەز دەستلاتی لە مانگی شەش بدە عیراقیەکان و رێبەری شیعەی عەلی سیستانی داوای هەلبژارتنەکی گشتی ئەکە لە پێش مەنگی شەش و زۆر رێبەر و و بەپرسیارانی عیراقی چ شیعی و چ سنی و چ قەومی لە دوژ مافی فدرالییگ و کوردەکانی داوای ئەکن بیر و رای جنابتن کە وەزعی ئێستە وەکو دیارە ئالۆزە بیر و رای جنابتن وەزع بە شێوەیەکی بیێوەچوونی ئەبینن لە باری ئەو فدرالیەی کە کوردەکان داوای ئەکەن. بەڵێ هەموو کەسێک ئەزانێ کە ئێستا عێراق بە مەرحەلەیەکی ئینتقالی حەساس تێ ئەپەڕێ ئەو مەرحەلە ئینتقالی حەساسە لە باری سیاسیەوە لە باری ئابووریەوە لە باری ئەمنیەوە وە لە باری پێکهاتەی تازەی دەوڵەتی عێراقیەوە پرسیار زۆرە دیالۆگ زۆرە و بێگومان بیروڕای جیاوازی زۆرە لەسەر ئەم مەسەلانە. ئێمە بە تەجروبە وەرگرتن لە زیاتر لە هەشتا ساڵی ڕابردووی دامەزرانی دەوڵەتی عیراق گەیشتنەتە ئەو قەناعەتەی کە ئەم دەوڵەتە ئەگەر لە ژێرخانەوە لە باری ئابوورییەوە و لە سەرخانەوە لە باری دەستوورییەوە و لە باری سیاسییەوە بە سەراپا نەگۆڕدرێ و نەکرێ بە دەوڵەتێکی مۆدێرن کە بگونجێ لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی ئێستا هەرگیز ناتوانین کێشەکانی ناو عیراق و ناکۆکیەکانی ناو عیراق بە ئاراستەیەکا چارەسەر بکەین کە بەڕاستی دیموکراسی و ئەمن و ئاسایش و خۆشی و بازاڕی ئازاد لە وڵاتی عیراقا بەدی بێنێ بۆیە ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی ئەم عیراقە دەبێ عیراقێکی دیموکراتی پەرلەمانی فیدراڵی تەعەدودی بێ بۆ هەموو لایەک فیدراڵیش بە ڕوونی بەبێ ئەملاولا مەبەستمانە فیدراڵ لەسەر ئەساسی ئیقلیم و مەسەلەی نەتەوەیی کوردستان دابمەزرێ و لە دوا نەتیجە کەرکووک و خانەقین و هەموو شارە کوردستانییە تازە ئازادکراوەکان بخرێتە سەر حکوومەتی هەرێمی فیدراڵی کوردستان. ئێمە باشە بەرێزم لە بەختیار وەکو ئەزانی ڕۆژ برۆژ دژمنانی کورد زیاد ئەبنە و نەبت تەنیا وەڵاتانی دراوسە وەکو سوریا و تورکیا و ئیران لە دژ هەر مافەکی بۆ کوردەکانن بەڵام زۆر وەڵاتانی تری عەرەب و خلیج و عەرەبستانی سعودی و قەتەر و هەروەها ئەو دۆستەکانی کورد و پارتیەکانی ئۆپسیۆنی عێراقی پێشوو کەلکاتی خۆ هەل حرێمی کوردستانێ گەورەی بوون ئەوناژی لە دژ مەسەلەی فدرالی جوغرافی و نەتەوینە ئەگەر ئەو داخازیە کوردەکانی قەبوول نەکەن هەلوێستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان وەی چی بە. جارێ بەس بە حاڵی خۆمان ئێمە مەشاکلمان کەم نەبوو لە ئەقلیمی دەوروبەری خۆمان هەتا قەتەر و ئماراتیشی بێتە سەر بەڕاستی ئێمە چاوەڕێمان ناکرد ئەوانیش مەشاکلمان بۆ دروست کەن بەتایبەتی دەوڵەتی ئمارات خۆی خۆی فدرالیە یەعنی من تێناگەم دەوڵەتێک فیدراڵی لەسەر ئەساسی عەشایری بۆ قبوڵەکا بۆچی فیدراڵی لەسەر ئەساسی دیموکراسی مۆدێرنی نەتەوەیی قبوڵ ناکا؟ یەعنی ئەمە خۆی لە خۆیا دەلیلی بەڕاستی بەجێمانی ئەو حکومەتەیە لە تەتەوراتی عەسر ئەمە یەک دووەم بە نسبەت حکوماتی ئیقلیمی یەکەم حکوماتی ئیقلیمی لە بە پێی قانونی دەولی بۆیان نیە تەداخول لەوە بکەن خەڵکی عیراق چ دەستورێک دائەنێ بۆ خۆی و چارەنوسی خۆی چۆن دیاری ئەکا بۆ خۆی ئەمە غەڵەتێکی گەورەیە کە مەفروز نیە بە هیچ شێوەیەک ئەو حکومەتانە حەقی ئەوەیان هەبێ، بەڵام حەقی ئەوەیان هەیە ئەگەر ئێمە مەترسی بخەینە سەر ئەمنی ئەوان و ببینە مایەی سەرئێشە بۆ ئەوان قسەی تیا بکەن کە ئێمە مەتڵەقا نامانەوێ نەک کێشە بۆ ئەوان دروست کەین بگرە ئەمانەوێ دراوسێیەکی دڵسۆز و ئەمین و بەرژەوەندی پارێزی یەکتریش بین لە مەنتەقەکە ئەو فشارانە بە ڕەئی من کەمترە لە جاران خەڵک مبالەغە ئەکا لە فشارەکە مەسەلەن تا ئێستا مەجلسی ئەمنی قەومی تورکیە یا ڕەئیسی وزەرای تورکیە لەم ماوەیە قسەیەکی وای نەکردوە بە قاتیی فدراڵ ڕەد بکاتەوە. یەکێک لە ئەفسەرە گەورەکانی تورکیە قسەی کردوە ڕاستە، لەم لا مەسولی قسەی کردوە ڕاستە، بەڵام بە ڕەسمی مەجلسی ئەمنی قەومی یا ڕەئیسی جەموریای تورکیە یا ڕەئیسی وزەرای تورکیە بڵێ ئێمە بە هیچ شێوەیەک فدراڵمان قبوڵ نیە تا ئێستا قسەی وایان نەکردوە لە حەقیقەتا ئێمە بی بی سین وە قسەی وا بکەن بێگومان ئێمە ئەکەوینە گفتوگۆ لەگەڵیان، ئیتمئنانیان ئەدەینێ کە ئەوە هەرگیز نابێ و هەرگیزیش قەبووڵی ناکەین هیچ دەوڵەتێک لە ئیقلیم یا لە دنیایێ مەسیری ئێمە دیاری بکا بە ڕاستی قەبووڵی ناکەین ئەگەر دۆستایەتیمان نەکەنەوە دوژمنایەتی لە هیچ کەسێک قەبووڵ ناکەین ئێمە ئامادەی دۆستایەتین و پێشمان خۆشە دەوڵەتانی ئیقلیمیش دۆستمان بن بەڵام ئەگەر دۆستمان نەبن و پشتیوانیمان نەکەن بۆ ئەوەی باشترین شێوەی چارەسەرکردنی کێشەکانی خۆمان بدۆزینەوە، دیارە بە بێگومان قبوڵیش ناکەین دوژمنایەتیمان بکەن، ئەوە تەداخولە لە ئموری ئێمە و ئموری ئێمە خۆمان ئەتوانین دیاری بکەین و گەلی عیراق و گەلی کوردستان لە حەقیقەتا فشاری زۆر دیوە ئەم ناکۆکیانەی زۆر دیوە، بیروڕای جیاوازی زۆر زۆر دیوە، حسابیشمان بۆ هەموو کردووە، هەمووشمان لێک داوەتەوە، بۆیە ئێمە لە نەوەت و یەک لە کاتێکدا نە پشتیوانی ئەمریکی، نە پشتیوانی بریتانی، نە پشتیوانی معارەزەی عێراقی، ئەسڵەن معارەزەی عێراقیش فیدراڵی قەبووڵ نەئەکرد ئەو کاتە، لە ناو کوردستان خۆیشیا هەموو حزبەکان فیدراڵی قەبووڵ نەئەکرد، بەڵام لەگەڵ ئەوەشا گەلەکەمان سوور بوو لەسەر فیدراڵی. باشە کاکە مەلا بەختیار، دەنگ و بەحسی حەڕی داوین لە باری ئەنجامێن ئەو کۆمبونەوەی حەری داوی ناوبەری سەرکردایەتی کورد بەرێز مام جەلال تەڵەبانی و کاک مەسعود بارزانی لگەل ئەنجمەنی حوکم و پۆڵ بریمەن لەباری ئەو مەسەلەی فدرالی و جوغرافی و مەسەلی کەرکوک چ سوز و وەعدی حکوماتی ئەمرکا لەباری فدرالی بۆ ئێوە هەیە؟ بەڵێ لە حەقیقەتدا لە دوو مانگی ڕابردوو بیروڕای جیاواز لەسەر دیموکراتی بۆ عیراق و پەرلەمان و فیدرال بۆ عیراق و کوردستان بیروڕای جیاواز پەیدا بووبوو. ئەو بیروڕا جیاوازە وای کرد کە سەرکردایەتی سیاسی کوردستان، یەکێتی، پارتی، هەموو حزبە سیاسییەکانی کوردستان لە بێن خۆمانە کەوتینە گفتوگۆ بۆ ئەوەی بتوانین مەشرووعێک و خیتابی سیاسی خۆمان یەک بخەین. یەکمان خست بە بە ئاسانترین شێوە یەکمان خست، هیچ پرۆبلۆمێکمان نەبوو لە بێن خۆمانا. کە یەک مانگ پس دوایی کۆبوون دوو کۆبن و لەگەڵ بەڕێز مریمەر بوو حاکمی مەدەنی ئەمریکی لە عیراقا لە کۆبونەوە یەکەما بیروڕای جیاوازمان هەبوو لە کۆبونەوی دووەما بیروڕای جیاوازەکان بەشی زۆری کۆتایی هات و ئیتفاق کرا لەسەر شتەکان لە ڕووی مەبدەئیەوە لەگەڵ حیزبە کانی مەجلسی حکوم و حیزبێک چەند حیزبێکی دەرەوەی مەجلسی حکومیش قسە لەسەر ئەو مەوزوعە ککرا پارتی بەتەن هەموو حیزبەکان بیروڕا و پرنسیپ و ئایدیای فیدراڵی، ئیقلیمی، نەتەوەیی کوردستانیان قەبووڵ کرد و هیچ کەسێکیان ڕەدی نەکردۆتەوە و لەسەر ئەوەی کە ئەم مەسەلەیە کۆتایی هات ئێستا بەڕێز مام جەلال، بەڕێز مەسعود بارزانی لە بەغدان بۆ ئەوی متابەعەی ئەم کارە بکەن و مەسەلەکە بگەیەننە ئیتیفاقی ڕەسمی موعلەن و کۆتایی بەو مەسەلەیە بێنن و ئێمە ئێستا زۆر متمەئینترین لە جاران.

تازە خورمات و ئەمانە هەمووی مەجموعەیە شاری تازە ئازادکراوی کوردستانن لە حەقیقەتا تا ئێستا عێراق نە مەجلسی حوکم نە لە قانونەکەیا کە داننراوە جارێ دەستکاری محافەزاتی نەکردوە ئێمە لەسەر دوو شت سوورین یەک ئیعادەی سنووری محافەزەی کەرکوک وەکو جاران هەموو ئەو قەزاو ناحیانەی دابڕاوە نەبێ بێنەوە سەر محافەزەی کەرکوک ئەمە یەک. دوو، ئیستیحداسی مەحافەزەیەک بە ناوی مەحافەزەی خانەقین کە مەندەلی، جەلەولا، سەعدیە، قازانیە. مەسەلانە مەجلسی حوکم هیچ ئەیینی نیە، لاری نیە، ڕەدی ناکاتەوە، ئامادەشن گوێ بگرن و دانیان پێ ناوە کە ئەم شارانە هەموو شاری کوردستانن، تەعریب کراون و ئەبێ تەعریبەکان هەموو بگەڕێنەوە، بەڵام ئەمە تۆزێک وەقتی ئەیوێ بە هێمنی جێبەجێی کەین، ئەمریکاش ئەڵێ. ئەڵێ ئێوە لە مەجلیسی حکوم شتەکان قەراری لێ بدەن ئێمە ڕازین و حەقی خۆتانە کوردەکان ئەزانین غەدرێکی زۆر زۆر گەورەتان لێ کراوە لە تاریخا یەعنی مەسەلەی فدراڵ وەکو مەبدا کۆتایی هاتوە مەسەلەی لابردنی تەعریب لە شارە تەعریب کراوەکانی کوردستان بڕیاری لێ دراوە و ئەبێ دەست بە کار بین کە عەرەبە هێنراوەکان بڕۆنەوە شوێنی خۆیان و کوردە دەرکراوەکان بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان ئەمانە هەمووی بێگومان هەتا مانگی حوزەیرانی ئەمساڵ کە مانگی شەشە دەستور دائەنرێ لە عیراقا و دوا قەرارەکان جێ بەجێ ئەبێ ئەبێ ئەمانە بە بە تەواوەتی ساغ بکەینەوە و دوا بڕیاریان لەسەر ئەدرێ و ئێمە ئێستا ئیش لەسەر ئەوانە ئەکەین کە کە کە مەبدەئیەن حزبەکانی عیراق ڕازین و ئەمریکاش ڕازیە و بریتانیاش مەوقفی زۆر باشە لەم بارەیەوە. کە وەکو جنابتان ئەزانی ئەمڕۆ مەسەلەی باشوری کوردستان بویە پرسەکی سەرەکی و گەورە لە ناو وەڵاتانی جیهانێ بە گشتی و بۆ هەر کوردەکی لە هەر بەشەکی کوردستان و لە دەروا بە تایبەتی و چاو و حەسی هەر کوردەکی لە ئەو بەشی کوردستانە کە سەرکەوتنی کوردستانی عیراقە بە سەرکەوتنی هەر کوردەکی بە بیر و ڕای جنابتان تو بڵێ ئەم فرسەندی مێژوویی وەکو سالانی کۆن جارەکی ترش دەست کوردەکانی بچە و داخاز و پێشنیاری ئێوە بۆ کوردەکانی دەڕوە چییە؟ یەکەم، ئێمە زۆر زۆرمان پێخۆشە کورد لە هەر لایەک بێ پشتیوانی ئەم تەجروبەی ئێمە و سەرخستنی تەواوی تەجروبەکەمان بکا، زۆر زۆر سوپاسیان ئەکەین، ئەوەی بە زمانی کوردی قسە ئەکا، ئەوەی دڵسۆزی کوردە لە ئوسترالیاوە هەتا ئەگاتە ئاسیا، ئەفریقیا، ئۆروپای غەریب، ئۆروپای شەرقی لە هەر کوێیەکی ئەم دنیایە هەن، تکایان لێ ئەکەین، داوایان لێ ئەکەین، هەستیان لامان بێ، دڵسۆزییان لامان بێ، قسەی باشمان بکەن، ئێمە پێویستیمان بە یەکە بە یەکەتان هەیە، لە هەر کوێیەکی ئەم دنیایە ژین، ئێوە بەشێکن لەم نیشتیمانە، ئەم نیشتیمانە بەشێکە لە ئێوە، بۆیە زۆر زۆرمان پێ خۆشە ئەو شعورە بەرامبەرمان هەیە، ئەمە یەک، دووەم، من دڵنیایان ئەکەم ئەو مەترسییانەیان نەبێ، من ناڵێم هیچ نەترسین، من ناڵێم خۆمان کۆنەکەینەوە، من ناڵێم بەرنامەمان نەبێ، من ناڵێم باشتر خۆمان یەک نەخەین، هەموو ئەمانە ئەبێ بکەین، هەموو تواناکانمان ئەمێ بخەینە کار بۆی ئەم چەند مانگە کە چەند مانگێکی هەستیارە لە مێژووی ئێمە بە تەواوەتی دڵنیابین لە جێبەجێکردنی مافەکانمان لە دەستووری عیراقی، لە تەرکیبی عیراقی، لە دەسەڵاتی عیراقی، لە پەرلەمانی عیراقی و لە هەموو بوارەکانی عیراقا بە وەرزش و بە هونەر و بە کولتوور و بە حەیاتی ئیقتیتماعیشەوە دەبێ ئێمە مافەکانی خۆمان بچەسپێنین. بە حاڵی خۆم پێم وایە تەجروبەی دوانزە ساڵی ڕابردوو و سەرکەوتنەکانی دوانزە ساڵی ڕابردوو و پشتیوانەکانی دوانزە ساڵی ڕابردوو و گۆڕانکاریەکانی دوانزە ساڵی ڕابردوو لە ناو عیراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەمووی ئیشارەتن بۆ ئەوەی کە ئەو مەترسیانە کەمن زۆر نین بە تایبەتی هەموو گوێگرێکی ئازیز لە ئوسترالیا دڵنیاکەم کە کاکە سەردەمی ئێستا سەردەمی گلوبالیزاسیۆنە. سەردەمی جیهانگیرییە، سەردەمێکە کە ناکرێت لەگەڵ سەردەمی جەنگی یەکەمی جیهان، لەگەڵ سەردەمی جەنگی دووهەمی جیهان، لەگەڵ سەردەمی جەنگی سارد مقارەنەی بکەی، چونکە سیاسەتی دەولی گۆڕاوە، چونکە مەساڵحی دەولی گۆڕاوە، چونکە مەبادیئی دەولی گۆڕاوە، چونکە قەوانینی دەولی گۆڕاوە. ئێستا ئەگەر ئەمریکا، من ڕەئیم وایە، ئەمریکا ئێستا بڵێ ئامادە نیم مافی کورد لە کوردستانی عیراق بسەلمێنم و ئەم تەجروبەیە سەربخەم، من دڵنیام حزبی جموری حاکمی ئێستا لە ئەمریکا توشی گەورەترین مشکیلە بێ بۆ هەڵبژاردنەوە چونکە کورد وەکو خۆت وتت کێشەکەی بۆ بە بەشێک لە ڕای گشتی جیهان کێشەکەی بۆ بە بەشێک لە لە لە لە ناوەندە سیاسیە نێو نەتەوەیەکەیانی جیهان ئێستا کۆتاییە دوپاتی یەکەمەوە ڕێز و خۆشەویستیەکی بێ سنورم هەیە بۆ هەموو ئەو خوشک و برا کوردانەی کە لە ئوسترالیا لەو پەڕی دنیایە ئەژین و هەستیان لەلای ئێمەیە. دڵیان ئەسوتێ بە خاکەکەیان، بە نیشتیمانەکەیان، بە شارەکەیان، گەورەیان بۆ بچوکیان، بۆ مناڵیان، هیوادارم مناڵمان لەو ووڵاتانە بە گیانی کورد و بە کولتوری کورد و بە هەستی کوردایەتی پەروەردە بکەن، هیوادارم عایلەکان هەموو بەختەوەر بن لەوێ، هیوادارم هیچ مشکلەیەکیان نەبێ، هیوادارم پشتیوانیمان بەردەوام بکەن، ئێمە پێویستیمان بە هەموویانە و پێویستیشمان بەوانەیە،